Rwy'n cofio sut dechrau efo. Fi really eisiau game there with him. Ond doedd fi gen fi dim arian. Oedd fy memblwy fi'n dod lan, bod fi methu aros. Mae'r siawns i cael chepach o Jim dal, fi ddim cael digon arian fe.
Am fisoedd nawr, mae Damien wedi bod yn dwy'n fawr iawn cynio, a felly sa'n bwyta bron dim. Rwy'n lwcus fod un o'r gweithwyr yn y siop yn fy helpu. Oedd rhaid gwneud rhywbeth.
Roedd fy nheulu yn cael problem ariannol ac oedd babi ar y ffordd, felly roedd yn amser gwael i colli fy swydd. Roedden ni'n ofni dweud fy rhieni, ond os oedd fi wedi dweud wrthyn nhw'n gynharach, efallai bydd popeth yn troi mas yn iawn.
Pan ddaeth y bach yn lan i fi, roedd fi'n meddwl am beth i wneud. But, oedd e'n iawn, oedd e'n bach yn really neis. Dwedodd fod yn gwir am beth digwyddodd. Rwy'n cofio meddwl fod fi mor lwcus. Trafodais efo'r dynes yn y siop, ond clywed bachgen beth oedd yn digwydd. Dyna lle dechreuodd.
Roeddwn i'n panico pan daeth y bachgen ata i.
Ar ôl siarad â'r bachgen, cofyn i'r bachgen arall a wnaeth helpu fi. Tra ni yn beth allan nhw wneud ac yn y diwedd y bachgen allu fferm 25 punt a talu nôl mewn wythnosau ar ôl i fi cael arian fi nôl. Roedd y bachgen mor neis na fod erioed disgwyl beth oedd mynd i digwydd.
Daeth y bachgen lan ati, a gofynnodd beth oedd yn digwydd, ac esboniais, ond sai'n siwr pam. Gwenodd y bachgen, a dwedodd all fy helpu, a rhoddodd arian i fi, a dwedodd allaf fi dalu fy nôl mewn wythnos. Oedd popeth yn edrych yn iawn.
Roedd o'n ymdyn mor neis, ond Nawr rwy'n gwybod faint mor hyll oedd yn gallu ymddwyn. Dwedodd, gallwch benthyg rai arian i cael tan fi cael swydd. Dwedodd gallwch dalu ar yn ôl mewn ychydig wythnosau. Roedd ni ar y ffordd i siarad gyda'r bachgen oherwydd na oeddwn wedi cael digon o arian pen blwydd. Arosodd y bachgen yn gyfeillgar a dwedodd fi dod â arian wythnos nesaf.
Doeddwn ni ddim wedi cael air o'n sbar eto, felly roedd rhaid i fi dweud byddaf yn talu yn fy nôl wythnos nesaf. Dwedodd bod hynny'n iawn.
Ar ôl wythnos, nid oeddwn yn cael digon o arian i dalu fy nôl. Doedd popeth yn iawn. Roedd dim rhaid i fi poeni.
Her bod bachgen wedi bod mor neis, penderfynais i wario arian ac oedd yn fynd i sbonio a thalu wythnos nesaf. Ond pan nes i draw lan a sbonio twf y bachgen, gweiddodd, rhegodd a dwedodd fi dod â arian i gi neu bydd trwbl.
Ar y ffordd i weld o, wnaeth Daniel cymryd fy arian eto, ac felly roedd rhaid i fi esbonio. Tro yma, oedd pethau yn wahanol. Ymosododd y bachgen arnaf. Dwedodd i ddod â'r arian neu bydd yna problem fawr.
Yr wythnos nesaf, roedd gen i ychydig o arian, ond dim digon. Roedd, roedd i'n meddwl popeth yn iawn. Ond roedd y bachgen yn mynd yn wallgo, y gweiddi a strechian.
O dref oedd gennym ni arian dal i fynd nôl, rhywbeth lân a tharoes.
Cyfrodd y bachgen yr arian, a gofynnodd am y gweddill. Dodais fod hyn yn bopeth, ond gwenodd y bachgen.
Roeddwn i'n cael ei sgamio am bob wythnos na tharoes. Roedd pum punt cael ei roi ar y bil.
Roedd rhaid i fi werthu gêm, a dyna oedd fy holl arian pen-blwydd i dalu nôl y deler.
Roedd rhaid i fi talu fy nôl, ond i wneud hynny roedd rhaid i fi benthyg arian o bobl arall, a nawr mae'n rhaid i fi talu nhw nôl.
Rydw i wedi esbonio beth digwydd i fy mam, ac ar dechrau, roedd hi'n grac iawn, ond yna roedd hi'n oce. Okay. Ar ôl cael swydd newydd, rydyn ni'n gallu talu fe nôl, ond nawr Ni mewn trwbl ariannol llawer mwy difrifol.
Os wyt ti neu rywun ti'n nabod wedi cael ei effeithio gan siarc benthyg arian, cysylltwch gyda'r heddlu neu'r Uned Benthyg Arian Anghyfreithlon Cymru. Gallwch gwneud hyn trwy ffonio, e-bostio neu troi'r dudalen Facebook. Gallwch chi wneud hyn yn gyfrinachol os ydych eisiau.